Мирсәй әфәнде белән мин моннан бер унбиш еллар элек танышкан идем. Хәзер монда иптәшләр әйткәндә, китапның чыгуы турында, китапка мин нәрсә язуым турында. Һәм шул вакытларда мин шөгыльләндем э, башкалар белән бергә дә инде Тукай энциклопедиясен сүз. Һәм бүген ачык карасам, Мирсәй юк. Менә шуңа күрә мин беренче сүзем итеп Мирза әфәнде алдында гафу үтенергә тиеш булам. Тукай турында шундый эчтәлекле, җентекләп язылган мәңге мәхәббәт темасын чыккан китабы керешәклек кызыксынып укыган идем һәм ихлас күңелдән

Һәм күптән түгел без Тукай энциклопедиясен бергәләп чыгардык. Һәм шул вакытта Тукта монда мөмкинлек туды да, Тукайның иҗат хроникасын, тормыш хроникасын да без китап итеп әзерләдек. Менә шушы рәвешле без өч китап әзерләдек коллектив белән бергә. Шуны сезгә бүләк итәсем килә. Күптән түгел, гомумән, Тукай турында инде тормышына, иҗатына караган истәлек китаплары күп чыкты, һаман чыгып килә. Кайберәүләр инде Тукайны тикшерү инде тикшерелде булса кирәк, ләкин ул эш дәвам итәргә тиеш иде. Кызганычка кадәр хәзерге вакытта бу эшне дәвам иттерү өчен махсус структура да юк. Күптән түгел моннан бер бер ай элек Тукай музеенда булды бу бәйле киңәшмә. Шул вакытта да күтәрделәр бу мәсьәләне. Хәтта мин хәтерлим, минем Якташым Туфан Минуллин мең тугыз йөз, юк, ике мең дә сигез тугызынчы елларда Татмедиядәге бер утырышта да әйткән иде, нишләп мин Тукайны аерым алып тикшерә торган институт составында структура юк дип. Һәм бүгенгә кадәр чынлап та ул структура юк, һәм күптән түгел менә бу мәсьәләне тагын күтәрделәр. Тукайны тикшерү дәвалык моментлар бик күп әле. Менә бу иҗат хроникасы чыкты, ләкин бу аерым мәкаләләр затына, ләкин елнан-елны хронологик тәртиптә Тукайның иҗат тормышын эшлисе бар. Беренче алты томлы академик басмасы чыкты. Һәм менә кайбер әле шушы гына китапны карадым. Чи гомерне, чи халыкны, чи халыкның дөньясын һаман Тукай сүзләре итеп күрсәтәләр. Инде берничә мәртәбә яздык, һаман, һаман шушындый дәвам итә. Башка моментлар да бар. Сез бит инде ничәмә еллар Гөлеграм ачыкладыгыз, чыкты бу матбугатта. Ләкин укымый кеше. Күптән түгел тагын бер русча язучы, язучыбыз чыгыш ясап, 3-4 еллар чыгыш ясаган иде инде ул. Тукайны Күпербашта булган, анда бер кызга күзе төшкән, хатынлыкка сораган, кулын сораган, бирмәгәннәр, фәлән-төгән дип. Язып чыккан иде, ул вакытта чакта, ни дип, соңгы мәхәббәте дип. Әле өч-дүрт ел, өч-дүрт ел элек. Әле менә соңгы ике айда чыга башлады, бердәнбер мәхәббәте дип. Әлеге Зәйтүнәбезне бөтенләй юкка чыгарып, ул Әмирәгә алмаштырып, Әмирәгә алмаштырып, менә шушы мәсьәлә мәдәни җомгада минем татарча мәкаләм чыккан иде. Соңгы санда Звезда Поволжьеның өч саны да чыкты. Соңгы чыкканда инде бу әфәнденең Мирхәйдәр. Мирхәйдәр. Әйе. Аның да мәкаләсе чыга барды. Әминәме, Зәйтүнәме дип, менә кызыксанган кешеләр укырсыз, белерсез. Менә мин Әйтәм бит, тагын бер мәртәбә гафу үтенәм, бу Тукай энциклопедиясен эшләгәндә, аның исемнәр күрсәткече 20-30 елы төзелгән иде. Аннары инде без аны вак-төяк договорлар белән генә иттек. Институтның планына кертеп эшләмәде. Соңгы 2-3 елда гына яңа институтта җитәкчелек килгәчтен планга кертеп эшләп, Шактый башкача рәвештә, Тукта, юбилейга чыксын, юбилейга чыксын, дип башка сугып тордылар. Менә шулай чыкты да. Шунлыктан кайбер моментлар монда инде чагылмаган. Шунлыктан мин инде тагын бер мәртәбә. Юк, Зөфәр абый, анда минем китапка сылтама бар. Исем дә бар минем анда хәтта, мин Сәйгалишулар булачым, мин канәгать.

Мин Марсель әфәнде белән шактый күптәннән таныш. Иң беренче без менә 18-нче больницаның баш табибы, хирург Рустам Сайфулла улы Бакировның авылы турында китап эшләгәндә таныштык без. Һәм менә ул китап эшләү искиткеч теге продукцияле барды, максатлы шундый

Тагын Нәкыйп Каштанов, язучы, менә бер төркем без шул хәтле дусларча эшләдек һәм искиткеч китап килеп чыкты. Һәм менә монда хәтта аның үзе дә белмәгән иде, борынгы бабаларның морзалар нәселе икәнлеге ачыкланды. Һәм менә бу Китап чыккач та шуның белән генә бетмәде. Рөстәм Сайфуллович үзенең авылында авыл бәйрәмнәре ясады, ел саен диярлек. Шәҗәрә бәйрәмнәре ясады. Һәм без анда менә шушы үзебезнең коллектив белән кайтып йөрдек. Шундый зур бәйрәмнәр оештырдык. Менә анда инде әлбәттә безнең Максим әфәнде дә читтә калмады. Һәм менә Марселов әфәнде белән ул безнең минем инде рәссам икәнлеген белеп, мин бездәге шәһәрләрдә яшәүче бит инде. Бу Баулы төбәгәндәге Исергә Баулы бит әле. Исергә Баулыдан Нурислам Хәбиб. Нурислам Хәбиповның без китабын эшләдек. Менә бу китап, менә монда бар ул. Һәм бик шул хәтле күп мәгълүмат туплады ул, бик борынгы мәгълүмат. Ә менә бер үк вакытта ул безнең Марфил әфәнде ул тирәнтем казымычы галим дә, журналист та, язучы да. Менә үзендә күп төрле сыйфатларны берләштерелгән шушындый зал. Һәм менә аның белән эшләве бик күңелле булды. Һәм без аның белән һаман дарулашып торабыз, фикерләшеп торабыз. Рәхмәт аңа. Мин сине менә шушы юбилей белән котлыйм һәм шушы иҗат юбилеең белән бигрәк тә котлыйм. Һәм шулай дәвам ит, яз, китаплар чыгар, татар милләтенең тарихын тагын да тирәнәй. Шушы бер либера, календарь. Рәхмәт. Рәхмәт, Сәйфуллович. Бер-ике кәлимә сүз булгай. Минем өчен бу изге минутлар. Мин шулай дип әйтәм, чөнки менә якын дусларны күрү, коллегаларны күрү, алардан да зур бәхет юк дибез инде. Чөнки гомерлеккә килгән түгел, һәрбер минутның үзенең хөрмәте, кадере бар. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, менә күрешеп, очрашып инде бу Очрашуны инде үзебезнең балаларга, оныкларга җиткезербез. Марсель абый, сиңа бигрәк тә күп сәлам дә әйттеләр, рәхмәт сүзләре. Авылдашларым исеменнән ул сүзләрне җиткезәсем килә, чөнки дүрт ел Чүпрәле районының Бизне авылының Историясен, тарихын караганда, без инде анда Мәрҗани институтларына, Фаяз абый, Кузиннар инде археологический казулар алып барып, меңьеллыгын килеп чыгардык. Ташларын елга буеннан табып, өч меңлек, өч меңьеллык гомерендә таптык. Бу өч мең алдан елда кемнәр яшәгән икәнен әйтү авыр, ул җирдә өч меңьел Алдагы кешеләр дә яшәгән җирләр дип. Ну, Марселява белән бик без җиңел таныштык. Аннары җиңел дә, әйбәт тә килеп чыкты ул танышу. Мин бит язучы, ди, шуннан, ди. Мин аңламадым әле каян икәнлеген, Октябрьскийдан булып чыкты. Сөйләштек тә бераз. Мин әйтәм, язучылар бит инде редакция язалар, әнә күрәсең бит инде дә, мунча ташында күрсәтәләр, президент белән Дуңгыз буяды да Президентыбыз иде, икенче ягына шул кулай язалар иде дә. Журналистлар бит мәйтәм шул формада гына язалар. Берәр кешене әйтәр, или берәр китап китереп күрсәтәр. Анда инде ачып күрсәтәр дә бөтен нәрсә, рәсемнәре төшерелгән шулай. Аннары китереп чыгарды. Мин бит Тукайның ди, Зәйтүн, әни. Зәйтүнә ди. Зәйтүнәнең ди, беренче аларның любовьларын мин таптым дип ди, эзләп ди, тарихтан китереп чыгаручы беренче язучы дип, ул миңа да мактан да бу. Бу турыда беренче. Шуңа күрә аны язмыйча булмый. Китапны бирмәгез. Китапны ул китапка дүртенче килеп чыгар инде, зур итеп язырсыз. Чөнки моны мин ишеткән идем бер унбиш, егерме диеп әйтеп булмый инде, күбрәк ул. Бер унбиш ел алданрак ишеткән нәрсәләр. Бу Зәйтүнәнең Тукайның беренче ярату, любовь, шулайдыр бит инде. Аны сөйләгән иде ул. Шуңа күрә, Марсель абый, мин нәрсә, без инде Октябрьскига да бардык, гаиләләр белешәбез инде, менә семьялар, балалар турында очрашканнан сорашабыз, ни хәлдә, сез кыз, безнең кызлар инде күп иде, алардан күп сәлам. Марсель абый, мин бәхетле дип саныйм, чөнки Түбән Камада баш хирург булып эшләгәндә, без нәрсә күрә идек инде, шул операционныйга бер җиде-сигез сәгатькә кереп китәсең дә, Кечкенә генә ачасың да, шул нәрсәне күрәсең, шунда бөтен җырлап таласың инде, теләгән моментында, авыр минутында уйланып та. Аннары барыбер уйлар туа башлады. Ничегрәк менә мин кем, әби-бабайлар, тамырларым кая бара дигән нәрсә сөйләштек. Шуннан башланып китте дә, ул теләгем минем бигиңгесе килне, менә бу китапта инде, без анда почти унлаган архивларда эшләп, каянара кайтармадык. Бу, моны кемдә, китайлар килеп, Чүпрәле районының Бизне авылына килеп урнашсалар да, Монда архивтагы Тенеси печать, Рафаэль Хәкимнең куелган печатендә күрелгән Монда без яшәгәнне, Үтәш морзалы авылын шул кадәр еллары дигән кебек, беркайчан да бизә сандугачлары югалмаска тиеш инде. Менә бик зур рәхмәт. Марсель абый белән эшләгәндә, ул командир иде, шуңа күрә ул Ул безне дә, ул матур итеп, һәрбер кешене дөрес итеп куллана белә. И дөрес итеп ул юлдан күрсәтә белә, шуннан барыгыз, шуны эшләргә кирәк дигән кебек. Идәнгә больница дигән кисекенде исемәчә дә, кабинетта, баш табибның кабинетында бөтен менә схемалар ята. Үзе утырган, яткан, менә ятып безләре сыза, төзәтә, фолилар. Мин әйтәм, тукта инде, министр килеп керүе бар бит, монда юдык инде. Әйдә, өйгә барып эчәйкмени? Нинди җае чыкты, нинди генә урыны килеп чыкмады, шулай эшләдек инде дүрт ел. Да, ат, да. Бүгенгесе көнне барыбер искә аласы килә инде. Команда бик көчле иде. Ул командадан аннары киңәшергә дә килделәр. Нәҗип абый, сезнең Белделәр инде кем ул Нәҗип абый, юлын менә күрсәтегез, ничек аны эзләп ташларга була дигән барсы да сездән дә менә Әнвәр абый Хаири, ул бит инде Әнвәр абый белән чыгып китә иде, гафу итенә бер минут кына, Әнвәр абый белән чыгып китә идем, машинага мин рульдә, ул янда инде, мин әйтәм, Әнвәр абый тыңлап кына бара ул. Икенче көнне карыйбыз, ничектер бергәләшеп укый башлыйбыз да, сөйләнгән, язылган әйберләрне, Бәйтәм, болар бит минем сүзләр. Бу синеке дә түгел, ни дә түгел, бу минем чын күңелдән кәр үрмәдем, как будто күч карашындай сүзем дә, кәрберсе язылган да, теркәлгән дә, Әнвәр абый, Флюра Патархановалар инде. Берзаман язып китерделәр дә Флюр апага китте. Утырабыз икәү, Марсель абый бераз арттырып сөйләсәм дә, Монда туктале, ул яза хәзер. Монда кара да, зәңгәр дә юк, монда весь кызыл бит, ди. Төзәткәннән соң, язганнан соң инде. Монда икеле дә куеп булмый бит инде, моны үзгәртеп ясарга, ди. Төрлечә карадык, ике дүрт. Марсель абый, бүгенгесе көнне мин бу теләкләрем миндә дә бар. Чөнки Бәләкәй бер көнне очрашканнан соң, менә бер-беребез белән менә әйттеләр, мин дә шулай, күз генә тимәсен үзегезгә, без әйтә торган сүзне бездән яшьрәкләр әйтә алмыйлар иде. Аларга безгә әйтергә кирәк, без әйтеп бетерергә тиеш. Бик зур рәхмәт Азнакай халкына инде, чөнки һәрвакытта да ул безнең, һәрвакытта да республиканың, Матур, җырчылар да әйтеп киттегез, нидән, аның җире дә, моңы да, туфрагы да, менә һәрбер районда ул премия. Бик зур рәхмәт әзер. Мин дә бер кенә сүз әйтим инде. Рөстәм Сәйфуллович инде шул хәтле киң колачлы кеше, ул чакта депутат бит әле, хөкүмәт, Югары Советына. Безнең Нәҗип әйт, менә, Әйтеп китте. Аның кабинеты иҗади лаборатория, аның зур кабинет анда. Иҗади лабораториягә әверелә безне. Аннан соң безне ул алып китә Чүпрәлегә. Чүпрәлегедә инде безне бик анда җылы каршылар. Мин әйтәм бит, иң беренче мәртәбә мине аларның мәктәбендә ипи-тоз белән каршыладылар, син җибәргәч, Рөстәм Закирович. Менә шулай итеп Шундый җылы мөнәсәбәт булды. Нигә мәйтәм алындым дигәнгә төшмәдем, чөнки иң беренче сүзем мәйтәм син кайдан? Менә ди минем авылым турында китап язарга. Чүпрәле районы. Ах, мәйтәм, башка җиргә бармас идем, ләкин мәйтәм Чүпрәле районында минем әти 35 нче елда школа колхозный молодежи ача. Яшьләр мәктәбендә беспризорниклар җыеп, бу Манчжари авылында була. Шулай иттереп, бит татар бизнесына барып чыгып, шушындый хезмәт кылды. Рәхмәт үзеңә, Рөстәм Сәйфуллович, һәм бөтен безнең өч академик, өч язучы һәм өч врач булып бит әле без. Әйе, әйе. Нәкъ каштан. Әйе, әйе. Шулай итеп, без инде Сорашабыз да, хәтта Шаһинә апа инде Нәкыйп баштан килгәч, башлыйбыз яңа баштан дип. Яңа баштан китапка тагы тотынабыз инде. Шулай итеп эшләдек. Рәхмәт Равилгә дә, аның аның хезмәте дә булды һәм сыйы да булды шунда. Мен җәмәгать ул инде. Шундый. Үзен әйтеп бетереп булмый. Барсын, без барсын белән әйтеп бетерүгез, рәхмәт. Хәзер хөртез. Безнең теге медицина китабын лайык бит инде безнең әле чүпрәледә мондый китап юк. Укырса үзем сәшүк җырамына. Без Насаны бергә озак ниләр бергә коллега булып эшләдек, аралаштык, дуслар булдык, шуңа рәхмәт ярам ул. Шундый кирәкле киңәшләр бирәләр сез миңа яшьтеге, яшь руководитель буларак теге чакта. Мин зуракман, мин барыбер әйттем инде үземне. Әйдә, кит. Әйдә, кит, төшмисең. Әйдә. Кадерле. Минем теләгем дә Теләгем бар иде авыл турында язырга, әти-әниләр каян килеп чыкканны. Менә инде хәзер китап бетте инде, әзерләп бетте. Гаилә тәрбиясе дигән кебек, менә шул арада службага килеп кергәннән соң, Әби-бабайлар, мин беләм аларны, үз күзем белән күргәч, менә әби-бабайлар, прадедлар, аларны беләм, әби-бабайларны беләм, әти-әнине беләм, үземне беләм, үземнең балаларның тугызынып менә, аларның тәрбиясен, үземнең балаларның, менә шуларны язып, кичә ничек тәрбия, нинди традицияләрне саклап барылган, Бүгенгесе көнне, иртәгесе нәрсәгә, иртәгесе нәрсә көтә дигәнне, менә шул китапны оештырып бетереп, әни сүзе дигәнне менә әйтеп аңлатып бетерәм инде, әни ничек куллана иде. Шуңа күрә икенчесен оештырып бетерәм. Ну, минем бик зур теләгем бар иде, минем зур знаменитый Түбән Кабада Исмагилов дигән мәрхүм булды инде, хирург. Әнә үзе тоже хирург булды. Ул мине Ә менә табиблар турында өченче китап булырга тиеш дигән теләгем бар, исәнлек-саулык булса, мин моңа менә мин эзләп зур нәрсә тапкан кебек булдым. Рәхмәт. Добровскийның китабы булды, менә сезнеке булды. Рәхмәт. Зур гомер миссия монда инде. Ә без әле менә бу наследник авицин врачлар турында булды. Әле без тагын

Аның белән дә очраштык та инде, ул әйдә бер ни, тоже аның авыл турында, әтисе турында китап чыгарыйк дип. Без аны башта бер общий китап язып торган, потом инде уйладык та ике китапка әйләнде ул, татарча, монда инде күбрәк ни Урманай авылы, аның тумыш авылы турында, и анда эшләгән авыл инде, әйме шунда эшләгән, әтисе турында. Ә бусы инде әни авыл, ә монда гел урысча инде, ул инде хәм Мәскәүдә күбрәк булгач, монысы инде гел әтисе турында гына. Шуны менә матур ике китап чыкты.

Без чыннан да менә алардан туганнар кебек менә шулай итеп эшләдек, чөнки әтинең истәлекләре дә, аның әтине әтисе белән бергә күрешеп йөргәндә шулай итеп китаплар, әйбәт китаплар шулай туа икән. Рәхмәт. Рәхмәт.

Бик зур рәхмәт, Кәмәр. Ну, монда таныш йөзләр бетерәсе, безнең фәнни, фән һәм әдәби кешеләрне бик таныш бетерәсе дә. Әсгар абыйны, ну, күбесе Азнакай, мин Азнакайдан аның галимнәрен алганда Казаннан күбрәк, миннән күбрәк кеше йөргән кеше юктыр да, Азнакайда, чынлап та, беренчедән, Менә беренче тапкыр, әле искә күп вакытында, 2001 нче елда Әлмәт энциклопедиясенең эшенә беренче тапкыр гына кереп чыктым. Шуннан инде картаны алдым да Татарстанның кечкенә генә шарикыларын әйттем. Беренче А хәрефенә кайсы район туры килә, шунда эшне эшләп җибәрәм. Әлмәткә килеп җитмәдем, Азнакайдан башлап җибәрдем. Шуннан инде Галиев вакытында, шуннан Марсель Зөфарович килгәч, инде эшләр безнең каты китте. Менә Азнакайны алганда, Беренче хәреф белән әйтергә була. Беренчедән Ч дип әйтсәк, Чатыртау һәм Чубар Абдул, Чалпы, менә хәзер яңадан Чалпы китабы әзерләнә. Шушы көннәрдә инде әзерләнергә тиеш эш бара. Башка хәрефләрне дә әйтергә була. Ну, М хәрефен әйткәндә инде өч марсель. Марсель Шәйдуллин, Марсель Галеев, Марсель Гарипов дип әйтәбез, обычно монак булса да, но чынлапта шул. Чөнки өчегез дә актив кеше, Марсель Зөфарович главалар арасында караганда иң актив глава, китап сөюче. Менә чит илләргә барганда, татар милләте турында сөйләгәндә берничә нәрсә әйтәләр, сыйфатларны. Матур халык, кызлары чибәр, ирләре көчле, китап халкы. Китап язмаларының күпчелек дин халкы, көчле халык һәм башка. Ну бер генә нәрсә җитми, бердәмлек җитми диләр татарда. Һәрвакыт моны. Шуның өчен менә Марсель, сез менә бүген әйттеләр, Азнакай районында иң күп китап чыккан скорость буенча бер ун елда. Ну, кайсы районнарда күбрәк тә чыкканы бар. 96 га бер район, мәсәлән, Чирмешән районы 96 китап чыкты. Ләкин Марсель Зөфәрович килгәч, Азнакайда бу эш китте. Монда планомерно, главаның ярдәмендә Марсель Зөфәрович та катна, Марсель абый да катнашты һәм башкалар да. Менә санап карагыз, мин Ык буенда без күпме еллар эшлибез соң бу елларда? Ык Сабантуен үткәрдек дүрт тапкыр. Бу булды Башкортстан, бу булды Азнакай, икенче тапкыр Актаныш, Мөслим менә былтыр. Кая китте безнең Шәмсетдинов? Чыктымы? Мөслим җигете дип әйтә ул, Мөслим ул бит шул ук Азнакай дөресен әйткәндә. Анда бүлеп торырга да кирәкми, чөнки менә Лизаны алабыз газеттан сезнең шул ук Мөслим, Мөслимнәр күбесе Азнакайда эшлиләр. Менә Юго-Восток дип әйткәнчә, без нефтяникларны искә алабыз да, ләкин культура буенча Азнакай беренче урында. Чөнки Әлмәттә менә писательская организация бар, да? Ләкин төбәкчеләр арасында тарих буенча бик әз языла анда. Күбрәк анда нефтяниклар турында языла. Ә Узнакайда чынлап та менә мин санап чыгардым, без әле 19 елда микән Бөтендөнья татар конгрессында бик матур итеп кенә Марсель Зуфарович үзе килде. Целый делегация, бер 30 кеше килдек. Узнакайдан без презентация үткәрдек. Чыккан китапларны Конгресс та бик матур үтте ул. Аны радиода да күрсәттеләр, телевизорда язган, әле дә архивларда бар. Шуннан соң безнең конгресста эшләүче җегетләр бик матур өстәл дә куйдылар. Миннән конгресс коллегалар сорыйлар, мондый презентацияне ничә бер районнан үткәреп булмасмы? Мин әйтәм, башка районнар вряд ли үткәрерләр болай. Чынлап та, Азнакай бик матур итеп үткәрде презентация. Анда мин генә менә үзем биш конференция үткәрдек бергә администрация белән Марсель абый да бик катнашты. Шуннан соң инде Ознакайлар үзләре дә Марсель абый да бик катнашалар төрле конференцияләр. Мәсәлән, без 5-6 форум үткәрдек төбәкчеләрнең конгресс аркылы. Шунда Томскида, Марсель абыйның Томскида эзләрен таптым. Шулай бит, Марсель абый? Туганнары, дуслары шунда эшләгән, академик Окладников белән бергә булган, археология, архитектура буенча бик матур эшләр эшләнде. Шуннан башка районнарга барганда, әле күптән түгел, беренче апрельдә Мәүлә Колыйга багышланган конференция үткәрдек Питрәчтә. Әнә бүген, кстати, китабын тапшырдым. 420 битлек китап, бик авыр булды, ләкин бик сыйфатлы китап. Әнә бүген типографиядә бер ярты айдан чыгарга тиеш. Марсель абыйның да анда бик матур мәкаләсе. И мине беренче тапкыр барганда, беренче конференция үткәргәндә тугызынчы декабрьдә былтыр бер ике конференция үткәрдек Питрәчтә подряд. Марсель Шәлигә бардык, шулай Шәли бит, әйеме? Әйе, Шәли. Әйе, әйттегез, менә бу авылда Тукайның иң яраткан зәйтүнәсе. Әйе, шуннан дип тоже әйтте. Шуннан Чистопыльнинскига алдык бергә. Марсель абый, менә Азнакайны турында күп әйтергә була. Сез инде хәзер Азнакайга килсәң, Марсель абый дип әйтмәсәң, или Марсель абый, мин килеп тә җитмим, кайсы вакытта санаторийга, кайсы вакытта администрациягә или авылларга киләсең. Бервакыт Маяк газетасы чакырды, уже Марсель абый анда килеп утырган. Кая барма, Марсель абый Азнакайда, чынлап та, Марсель абыйсыз анда Азнакайны даже русча әйткәнчә представить невозможно дип әйтергә була. Марсик абый, сезгә җигерме биш яшь кенә әле ул, иҗат буенча, әйме, шулай бит? Беренчедән, язучы, икенчедән, журналист. Менә монда Джа Чүпрәле районына да барып җиткән һәм башка, Башкортстанда күп эшли инде. Ул бит әле төбәкче дә, краеведлар. Аның бөтен китабы төбәкчеләр, төбәк, авылларга багышланган. Безнең бит төбәкчеләрнең эшендә ике юнәлеш, төп юнәлеш. Берсе татар авылларының тарихын язу һәм өйрәнү. Һәйкәлләрне саклау, икенчесе бу шәхесләрне күтәрү. Чынлап та, сезнең бу ике юнәлештән күп китапларыгыз чыкты, бер утыздан артыктыр, шулаймы? Вот. Күпме районнардан карап чыгам, Марсель Гарипов или Мирсәй Гари, э, Гариф. Шуның өчен, Марсель абый, сезнең, сезгә мин күп китаплар һәм грамоталар бүләк иттек вакытында. Районга да, район белән элемтә, мин бүген менә монда пакетка китердем ике пакет, берсен дә сезгә, берсен Район китапханасына, чөнки директор монда, шулай бит? И без һәрвакыт Азнакайга барганда, беренче чиратта сезнең белән я редакциягә, я библиотекага барабыз. Отдел культуры белән дусбыз. Шуның өчен сезне 25 еллык иҗатыгыз белән котлыйм. Ну бер яктан Марселева нигә яшь, аның иптәше дә яшь бит. Ул бит тоже стимул. Шуның өчен аңа да бик зур рәхмәт, чөнки Марселеваның телефон эшләмәсә, хатынына шалтыратырга туры килә шулай кайсы вакытта. Ләкин Марселева һәрвакыт актив, шуның өчен сезгә исәнлек телим беренче чираттан. Уңышлар, Алла бирсә әле күп конференцлар бергә булырбыз, эшләрне алып барырбыз. Азна хайда инде мин үзем дә катнашымда бер сигез тугыз китап чыгардык. Санап чыгарганда бер мең кырык тан артык китабыбыз чыкты инде. Беренчедән әйтәсем килә еще, Азна хайда беренче булып юкка чыккан авыллар тарихына конференция үткәрдек. Китаплар да сез Тепло покинутых деревень дип ике телдә китап чыкты. Бик матур. Кстати, ул башка районнарга бик үрнәк. Марсель абый, яңадан сезне котлыйм. Исән теле, исәнлек телим һәм мөмкин булганда, беренчедән мин безнең конгресс исеменнән, безнең иҗтиһадчан Василий Гаязович Шәхразиев исеменнән, шуннан соң Данис Фәнис сезнең якташыгыз исеменнән һәм безнең төбәкчеләр, бөтен Россия һәм Татарстан төбәкчеләре исеменнән, ветераннар исеменнән сезне котлыйм һәм кечкенә генә грамота шикелле яздым анда благодарственный ход. Менә сезнең инде монда бөтен эшегез күрсәтелгән, төбәкчеләр белән эшләү, татар тарихының объективный информация тарату, мәгълүмат, яшьләрне тәрбияләү һәм Быел бит безнең менә шушы көннәрдә башына бер мең дә без бер мең бер мең дә бер йөзьеллык Идел-Урал Идел-Урал татарларының Идел Болгарстанда исламны кабул итү елы һәм Бөтендөнья татар конгрессының утыз еллыгы һәм инде быел Россиядә мирас, тарихи мирас елы һәм бездә цифровик цифра цифрлаштыру җылы шуның фурсаттан файдаланып сезгә менә бу Рәхмәт хатын тапшырасым килә. Беренчесе. Икенчесе, кечкенә генә анда сез андый ветераннар исеменнән. Монысам кайткач хатыныгызга күрсәтерсез. Документ. Әйе, документ. И бер кечкенә медаль монда. Бу памятник государственный түгел инде. Ну, Ломоносовка багышланган медаль.

Шушындый киң җәелеп, Томскидан алып Кырымга хәтле, анда Петербургтан алып инде Омскиларга хәтле җәелер микән, күз алдына китерәсезме дип сорадым инде. Юк дип, әлбәттә, китермәгән идем. Менә шундый безнең Альберт Әхмәтҗанов шәхес инде. Аерым Соңгы елларда җирлегебездә 40 ка якын китап нәшер ителә. Туган як тарихын бәян итүче Азнакай китабы, Язмышыбыз, Азнакай, наша судьба, энциклопедик белешмәсе, үз чорында юкка чыккан 36 авыл тарихын, анда яшәгән якташларыбыз язмышын чагылдырган хәтер түрендәге авыллар. Әлеге китапны төзеп, халык хөкеменә тапшыручы иҗат төркемендә Татарстанның атказанган хезмәткәрләре Нихат Фәррәх улы Мзафаров, шагыйрь Илдус Сабир улы Гыйләҗев һәм юб безнең инде бүгенге кичәбезнең Сәбәпчесе Марсиль абый Мөхәммәтша улы Гарипов та бар. Әфган, чечен сугышларын кичкән Азнакай егетләренең батырлыгын сурәтләүче Хәрби антка тугрылык китабы, бай тарихлы районыбыз авыллары турында унике китап туплап чыгарыла. Тормыш кыйблам Камышлы, Кәкре Елга тарих һәм шәхесләр, Әсәй, Митрәй мирасы, Ыкның гүзәл бүләге, Сукаеш шәхесләре, бай тарихлы Урманай, Әгерҗедә ислам мохите.

Шулай Ярат әйтмичә генә чыккач, мин башта үзем әйтим инде. Әзһәр абыйны күргәч, беләсезме, шундый фикер килде, ни өчен әйтәм? Чөнки Әзһәр абый белән Нәҗиб апаның китапларында сез барыгыз да аның белән таныш инде. Менә аларга Буралы авылында паспорт бирмичә Басуда колхоз председателе аларны юертеп йөрткән менә шул Канәгать абыйның мин кызы булам. Шуңа күрә Әсәр абый тагын бер мәртәбә мине күрсен әле дип чыктым. Хөрмәтле кунаклар, Марсель, без инде Күптән түгел танышсак та, бик матур итеп яшибез. Без, безнең авылда Марсель яши. Шуңа күрә без инде һәрвакыт аралашып торабыз. Без китап чыгардык. Ул китапны чыгарган вакытта Марсель ахырда архивлардан казына-казына тәки мине җиденче буын туган итеп тә әле исбатлады. Без әле, оказывается, туганнар да булып чыгабыз икән. Менә шуңа күрә Алар инде язылу язу белән генә шөгыльләнми. Аларның эшләре бик күп. Беләсезме, алар әгерҗе безнең авылда йорт салдылар, менә шул йортның идәннәрен Лүзә белә икесе бергә җәйделәр. Бөтен йортның, агач йортның бөтен эшен алар үз куллары белән эшләделәр. Фундаментын да Лүзә белә эшләделәр. Менә хатын-кыз Әле ир-атлар шагыйрь булса да, нинди генә галим булса да, аларның тормышын алып баручы, аларга дәрт бирүче, аларның русча әйтсәк музасы була инде, хатын-кызлар да бар. Менә шуңа күрә Лүзәгә дә бик зур рәхмәт. Хатын-кыз буларак мин үз, үз исемнән рәхмәт әйтәсем килә. Ир, әй...

Теге язучының хатынының хәлен беләсең бит син, әйме? Шуңа бер-ике матур сүз әйтеп, ризалык канәгать бүлеп кылсалар. Әйе. Хөрмәтле Марсель абый. Люзә. Әйе, Люзә. Сез инде безнең Азнакаебызның йөзек кошлары, күп кенә безнең Азнакаебызның мәдәният үсешенә зур өлеш керткән шагыйрьләр. Нинди генә чара үтмәсен, Сез һәрвакыт безнең белән Азнакаебызның инде авыллары турында, аларның авылларының тарихы турында күп кенә әсәрләр иҗат иттегез. Шуңа күрә инде менә бу инде Иратка һәрвакыт инде ярдәм итүче аның, шушындый китаплар чыгарырга ярдәм итүче, бәлки, Илүзә ханымның да өлеше зурдандыр? Әлбәттә инде. Әйе, шуңа күрә бу чәчәкләрне сезгә бүләк итәсе килә. Сезгә исәнлек саулык, исәнлек саулык шулай киләчәктә дә бергә бергә яшәргә насыйп булсын. Ә Марсель абый сезгә иҗади уңышлар. Рәхмәт, рәхмәт. Күп кенә тагын әсәрләр. Без инде шуңа күрә зур уңышлар телибез. Тагын да шушылай иҗат инде бер кашында сүнмәсен. Әле син яшь егетләр кебек. Көчем бар, кодрәтем бар, кулымнан килә, шуңа күрә бары тик уңышлар гына, матур итеп шушы җирлектә, безнең авылда исән-сау яшәргә язсын. Безнең авылның иң кырый почмагына алар тау башына өй салып куйдылар, анда җил давыл, быел инде хәзер шунда аптырагачтан алып кайттык, ике ягына да

авылында тудым, Азакай районында шунда алты, җиде класс бетердем, әни ул вакытта 60 яшендәе, пенсия, пенсиясе юк ие, Тәтештә техникум ук бетереп, унсигез яшемдә Әгерҗедә агроном булып эшли башладым һәм 45 механизатордан экзамен алган ие. Менә шуннан яңадан икенче институт бетердем, ә институт бетердем, яңадан землеустроительный и Азнакай районына бөтен Россиянең председателе земельных комитетов җыеп безнең Азнакай районы турында үткәрдек семинар. Менә бу Чатыртау дип Сөйлибез бит, анда 600 гектар гына урман утыртылды, 48 бүе. Авыл арасында 1700 километр юл салынган, бөтен йортка газ кергән, су кергән, основном, электричество һәм интернет. И Юл турында әйттем инде. Каты шибенкасыз или асфальтсыз йорт юк Азнакайда. Шуңарга күрә без Азнакай белән горурланабыз. И менә бу китапта бөтен әйбер язылган. Рәхмәт, Марсель Марсельне, минем яшьтәшне шушылай иттереп зур бәйрәм белән котлаган өчен һәм безнең семья исеменнән дә котлыйбыз. Сәләмә гомерә әйтеп киттем бит, э, нинди кешегә китап язасың, әгәр дә ул кеше инде менә э, не э, итәгатьле булса, китап та шундый матур килеп чыга һәм инде китапның да эчтәлеге шундый килеп чыга. Менә аның беренчесендә әйттем мин, Бакиров Рөстәм Сәйфуллович шулай иттереп безне җыеп эшләде. Ә икенче менә инде Азнакай районында Родная земля, Газиз җирем дигән бу Фоат Галиевнең теләктәшләре белән чыгарган китабы инде. Әлбәттә инде анда аңа да минем, миңа хатын ярдәм иткән кебек, Розалия канәгать инде бит инде бөтен ярты эшен алып барган. Рәхмәт сезгә, туганым һәм якташларым. Рәхмәт. Хәзер Әлмәттән килгән кунагыбыз Татарстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре, Ел хатын кызы республикасы бәйгесе лауреаты, озак еллар Әлмәт таңнары, Маяк газетларын җитәкләгән,

Марсель әфәнде, хәерле кич. Шулай ук бүгенге кичәбезнең мөхтәрәм кунаклары, шундый мәртәбәле, затлы кешеләр белән менә бүген очрашып, очраштык, аралашып, бергә-бергә сөйләшеп утырабыз. Мин Ознакайда юбилейга узган ел килә алмаган идем. Быел менә шулай туры килде. Үзем дә Казанда Эш буенча килгән көн идем, сез алдан да әйтеп куйган идегез, менә уңай булгач, бүген менә тик монда бу шушы мәртәбәле клубның сәхнәсендә сезне котларга насыйп булды, мәртәбәле биктә шундый олпат затлар белән беррәттән. Ансы өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Без Марсель әфәнде белән бүгенге көндә бик зур дуслар дип әйтәсем килә. Безне язмыш дуслаштырды нәкъ 10 ел элек. Мин нәкъ 10 ел элек Марсель Зфарич Шәйдуллин командасында Азнакайда Мая газетасында эшли башлап, баш мөхәррир булып, Татмедиа акционер җәмгыятенең филиал җитәкчесе булып, шунда редакциядә эшли башлаганда иң беренче танышкан, дуслашкан кешеләрнең берсе менә оңанчы таныш идек инде, дуслашкан, шундый бергә фикердәшләр, дуслар булып эш башлаган кешеләрнең берсе менә Марсель әфәнде. Аларның Менә төбәк буенча энциклопедия, шул Азнакай районы авыллары турында китаплар яза башлаган, яза башлаган чорлары. Аларны менә шунда иҗат төркеме төзелгән, ә утырырга бүлмәләре юк. Без инде аларны үзебезгә фатирга керттек Мая газетасына, аерым бер бүлмә бирдек. Алар шунда бик рәхмәтле булып, иҗат төркеме, Менә шундый зур эшләрне, зур эшләргә тотынып, бик күләмле китаплар язырга керештеләр. Дәвам иттеләр, дөресрәге, чөнки алар керешкәннәр инде. Инде бүлмә булгач, телефонлы бүлмә, шунысын да әйтеп китәсе килә. Телефонлы бүлмә булгач, инде алар шалтыраталар да бит инде. И бер-ике ай узгач тын шундый телефон буенча безгә счетлар да килә башлады. Алар анда чит илләргә дә шалтыратып мәгълүматлар алалар икән, башка шундый безгә бик озын-озын счетлар, ул счетларын да түләргә туры килде инде. Шулай итеп бергә-бергә бик күп китаплар алар безнең алда чыгардылар, без дә инде комиссия әгъзалары булып бергә булыштык ул китапларны чыгаруга. Шулай итеп, бергә бик күп эшләр башкардык. Башка бик күп эшләр дә башкарды ул безнең Васил әфәнде. Бик актив, бик актив кына түгел, артыгы белән актив. Барлык яктан да, китап чыгару буенча да, менә әйтеп киттеләр инде, хуҗалык эшләре буенча да. Чынлап та, бар, бик күп кешегә үрнәк итеп куярлык. Менә үзенең төс-кыяфәтенә караганда да, Бер министр кебек басып тора бит инде. Әйдик менә, үзе матур, үзе яшь. Янында басып торулары күңелле. Әзрәк комплект, әзрәк комплиментлар әйтим әле. Чөнки хәләл җефет биредә бит әзрәк кайткачтын менә минем иремне шундый хөрмәт итәләр икән, яраталар икән бит дисеннәр. Сезне чын күңелемнән менә гомер бәйрәмегез белән дә, шул иҗат, иҗат өлкәсендәге менә шушы юбилеегыз белән дә чын күңелемнән тәбрик итәм. Киләчәктә дә менә шундый тагы да шундый актив булып, тагы да активрак та булырсыз дип уйлыйм әле мин. Чөнки сез карап торам, көннән-көн яшәрәсез, көннән-көн активлаша барасыз. Шуңа күрә киләчәктә дә менә шундый тагын матуррак, тагын да матуррак китаплар иҗат итеп, Марсель Зөфәрич булган да, Айдар Хәләфетдинович булган да, бу эшләрне башкарырга сезнең финанс яктан да, башка яктан да шундый ярдәм бар. Шуңа күрә бу мөмкинчелекне кулдан төшермичә, Алга барырга, матур-матур хезмәтләр калдырырга, үзебезнең буын, киләчәк буыннарга мирас итеп дип әйтәсем килә. Бәйрәмнәрегез белән чын күңелемнән котлыйм. Җәмәгать, ул чыннан да безнең инде перестройщик булганда редакциядә. Редакцияне оныткан чыкты. Инде Гөлстанның җыентыгын чыгарды, әллә кайларда укызымнарда укып барып инде. Шул хәтле актив эшләде, эшләп, үзенең инде якты һәм эзләрен калдырды безнең шушы Азнакай районында инде. Әйтеп китте бит инде, мин без аларга йортка кергәч инде җәмәгатьтәге телефон әйберләре менә шул таптырмай бит инде йортка кергән ир-атлар инде анда Илдус Гыйбаҗев һәм башкалар. Менә без шул чор арасында менә әле үзебезнең депутатыбыз да күтәрде инде. Бу бит Азат Фердинандович Җәгъфаров. Ул Азнакай депутаты гына түгел, ул бөтен Көньяк Көнчыгыш депутаты. Шуңа менә шушы безнең китапны сезгә бүләккә Гөлгенә хатыны